Khuazaram kip in a kan leng tawntu Chinmi ulanau vialte hna, Chin News Channel in kan in don hna. Nan dam cio theo lai tiah zumhnak kan ngei. Atu zong pur zarhthumnak thawng kan rak zamh ṭhan cang lai. CNDP hruaitu thar nih bia pathum tuah ding a kam. Chin National Democratic Party nih a ra laimi December thla Dipa thimnak an party aiawh in aa cuh ding ah Pu Siang Mang cu an thim. Pu Ngun Mang rianchangtu ding ah thim a si. Pu Ngun Mang cu Union Minister ah rian an kaiter. Chin miphun nih ramhun sin le cunglei rianṭuantu hna sinah an herhmi le an duhnak an chim ngam lomi chimtu ka si lai. A pahnihnak cu ralkap nih kum hleiruk chung an kan uk lioah ṭhanchonak rian an phihmi kha kan ram caah a herh hrimhrim ṭhanchonak rian ka pehzulh lai. A pathumnak ah Chin miphun nih kan ram le miphun nih kan herhmi hi zei a si ti an hngal lo. Kan miphun nih a herhmi mah tein kan ram uknak nawl khawhnak ding le miphun lungrualnak a um khawh nakhnga kaa zuam lai. A taktak ahcun Aung San nih cun tlangcungmi cu a rak daw taktak lo. Tonbia nih Chin Miphun Party a kan siter bang Chin miphun caah kan dir lai tiah a chim. Pu Siang Mang hi siangsangruun ah cachimtu a rak si bal, cun UNDP ah kum hleiruk a ṭuannak a si cang. Chin miphun nih dirhmi party hi an za tein pasarih an si cang. Phungki nih biaknak phunglam a hran ṭialmi cu CBC USA nih an doh. Chinmi Khrihfabu phu sawmriat le phu hnih i komhnak Chin Baptist Churches USA zong nih biaknak i thlen ning phung cu an duh lo ning an langhter ve cang. Biaknak zalonnak a hrawh dih lai caah kan duh lonak fakpi in kan langhter tiah an chim. June thla pawr na hlei thum ah Washington DC, Myanmar Embassy hmai ah USA um Khrihfabu hna le Chin mipi hna cu an duhlonak kan langhter lai tiah an thanh. CHRO nih duhlonak statement an ṭial ah fak piin kan lungtlinpi hna tiah an chim. Online petition ah duhlonak langhter dingmi min ṭial cio dingin sawmnak an tuah fawn. Online petition ah duhlonak langhtermi hi Chinmi nih zili le sawmkua le pakua an phan cang, kan tlawm tuk rih. Hi bantuk caan lioah ram dangdang ummi Chinmi zong daite in an um awk a ṭha hrim lo. Online petition minthut le CHRO statement ah endorse tuah tal cu i tim cio hram ko u tiah tawlreltu upa pakhat nih a chim. US cozah nih biaknak phunglam a hran ṭialmi Religious Bill Draft cu a doh. Phungki nih an Buddhist biaknak kilven duhnak he phunghlam a hran religious bill an sermi nih biaknak dang a hnursuan lai caah zuk ṭhan u tiah US cozah nih ralrinnak a pek. United States Commission on International Religious Freedom nih Kawlram cozah sermi biaknak i thlen ning phung bantuk hi cu 21st century ah hmantlak a si ti lo, zuk ṭhan u tiah statement an hun chuah ve cang. USCIR timi hi US Congress nih Zouk phung in a dirhmi US cozah commission federal body pakhat a si. Hi commission hi May thla piangreithlep thonghnih le hleithum ah report pakhat an rak chuah i biaknak zalonnak a buar bikmi vawlei ram pahlei nga lakah Kawlram hi aa tel tiah an rak thanh bal cang. Hi phungki nih halmi biaknak phunglam Religious Bill biaknak aa khat lomi ṭhitumnak phunglam hi nan fehterpiak citcet hna ahcun tulio US cozah nih Kawlram aa pehtlaihning a hnursuan lai hih tiah an statement ah an ṭial chih. Kawlram ah biaknak aa khat lo buainak ruangah minung zahnih le sawmthum le pasarih an thi i nuekhat le thong sawm li ralzaam in an um. Kawlram ah zungzal um khawhnak phunglam ser a si. Immigration Vuanci Khin Yi nih Kawlram ah ramdangmi zungzal in um khawhnak phunghlam cu October thla tho in nunter a si cang lai tiah a chim. October thla tho in cun zungzal um khawhnak PR soknak a ngah cang lai. Hi a sokmi chungah Kawlram nih a herhning deuh kha zohpiak an si hmasa lai. A pakhatnak ah fimthiamnak a ngeimi le cawnnak a ngeimi pawl nih sawk dingin kan sawm hna. A pahnihnak ah chawlehnak a tuahmi, cun hlanah Kawlram miphun sinak a rak ngei balmi le ramdang thil phun kip ruangah a pemmi chungkhar hna nih sawk khawh a si lai. Hi zungzal umnak PR khat cu kum nga ca tiang a si lai i kum nga hnu ah a caan sauhter lengmang ṭhan a si lai. Cun cozah rian le ramkhel bu dirh a ngah lai lo. Ramdang miphun sinak a ngei cangmi nih Kawlram sinak citizenship bel sawk khawh a si lai lo. Thongkhat cakua sawmriat kumhnih phunglam ningin a ngah lo. Atu lio Kawlram ah ramdang miphun thongriat hrawng caan sau visa hmangin an um. Kawlram cozah nih ramkhel rian ah a rak cawlcang balmi blacklist a chiahmi an um. A luancia kum thongkhat zakua sawmriat kumriat siangngakchia buainak ah hruaitu a simi Mo Thezun le The Sunrise Journal ah chief executive a simi Mo Heng cu Kawlram ah an kir ṭhan kho ti lo tiah cozah nih nawl an chuahmi cu Department of Immigration nih thawng an thanh. Mo Thezun hi thongkhat zakua sawmriat kumriat buainak ruangah Thailand ah a zaam i Thailand in US ah ralzaam in a kalmi a si. cun US citizenship zong a hmu cangmi a si. Amah lawng si loin a nupi le a fale zong Kawlram ah luhternak nawl an pe hna lo. Mu Hein hi The Sunrise Journal hmangin ralkap bawi pawl ṭhatlonak le eihmuarnak kong a ṭial caah a ca chuah ti lo dingin nawlngeitu nih nawl an chuah. a zung vialte an hrawhpiak dih. An chungkhar ningin US ah an pem i Kawlram ah kir an duh ṭhan nain cozah nih luhnak nawl a pe hna lo. Ramchung luhnak ah vanlawng in phurh lo dingmi minung pali cozah nih an kan chiah tiah Myanmar Airways International nih a chim. Atutan i thawng kan rak zamh khawhmi cu mah vial hi an si lai. Thawng kan in zamhmi hna hi Irrawaddy le Khonum Thang cherhchan in kan in thanhmi hna an si. Hmaizarh zong na kan len than khawhnak lai ding caah kan in sawm. Keimah ka min cu Priscilla Mung ka si.